Päsgelerime sen ynanmaň. Bale, sag bol. Sag bol. Gepleşigimiziň bu günki myhmany biziň meşhur alypbaryjymyz Begmyrat Amangulyýew. Öz bäsdeşim özüm saýlajak diýdi. Bäsdeşi bilen geler. Myhmanlar gelse, Ak kepder taýyn, Berk pap taýyn ýazga başlarys.

Halypa salawm aleýkum. Waleýkum assalam.
Hop nädeýler? Köp garaşdyrdym öýdýän. Aý ýok, gaty känem däl. 2 sagat owal garaşdyrdym. Bagyşlarsyň jahandan. Bäsdeşiň nirde?
Ýa äl geldim diýip o jaň edip sms ýaz gün bermedä o geleňokmy diýip. Sen bir büjjük saçly bir owadan oglan gelýär diýdiňä.

Sen niň aýdanok. Bir hüžžük saçly hüžžük saçly bir owadan uzyn saçly oglanmy ýa-da? Hä, ýok ak saçly. Degişendirmi? Ýok, öň ýöne küdürdi bu. Şeýlemi? Öň owo, öň, öň şu küdürräkdi ol, bäş-alty sanjak saçy bardy-da ol, şonda küdür diýdiler we. Bolýar, janyňyz sag bolsun. Onda, mähriban tomaşaçylar, biz Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň on sekizinji sanyna başlaýarys. Gepleşigimiziň bu günki myhmanlary biziň meşhur alyp baryjymyz Owazlar sazlaşanda atly gepleşigiň awtory Begmyrat Amangulyýew hem-de biziň meşhur alyp baryjymyz, şoumenimiz Hydyr Orazgulyýew. Ilki bilen myhmanlar hakynda gysgaça maglumatlary siziň dykgatyňyza ýetirmekçi. Begmyrat Amangulyýew bir müň dokuz ýüz segsen ýedinji ýylyň on üçünji dekabrynda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda dogulýar. Maşgalada dört dogan, üç ogul, bir gyz, özi maşgalada ulysy. Iki müň bäşinji ýylda Gökdepe etrabyndaky on sekizinji mekdebi tamamlaýar. Iki müň bäş, iki müň ýedinji ýyllar aralygy harby gullukda bolýar, iki müň on ýedinji ýylda bolsa Türkmen döwlet medeniýet institutyny tamamlady, maşgalaly, bir ogly, bir gyzy bar. Hydyr Orazgulyýew bir müň dokuz ýüz togsan dördünji ýylyň otuzynjy iýulynda Gökdepe etrabynyň Kelejar obasynda doguldy. Maşgalada üç oglan, özi ortanjysy. Özi aýtmagyna görä, ortanjy-a hiç zat ýok diýýär. Iki müň on birinji ýylda Gökdepe etrabyndaky ýigrimi bäşinji mekdebi tamamlaýar. Maşgalaly bir gyzy bar. Ine, bu myhmanlar hakynda gysgaça maglumatlar boldy. Alypbaryjylyga, sungata gelşiňiz hakynda gysgaça maglumatlar. Begmyrat, alypbaryjylyk ulgamyna Nähili başladyň? Nirden kelläňe geldi alyp baryjy bolmak? Aý başdan başlasamak kitap ýazybermeliýin bir gyzyk gylja ýerlerini ýa gysga asyl edip aýdaýyn ilki bilen bir ýere barsam sowgatly barmany gowy görýända owazlar sazlaşanda atly gepleşigimizde çykyş eden aýdymçylarymyzyň iň saýlama aýdymlary ýerleşdirilen şu Audio diskam bar içinde, dvd diskam bar. Tüweleme. Ow awtologda barýarkaň ine diňlär ýaly. Şu sowgady kabul et. Ha. Eli sowgatly gelýän myhman gözüňe has yssy görünýär. Ine owazlar sazlaşanda. Sowgadyňa sag bol, nesip bolsa awtologda diňläris.
Sungaty şu umuman alyp baryjy bolmaklygyma iki müň on birinji ýylda girişdim. Gökdepede Kakadurdy Çudur diýseler, tanamaýany az-azdyr. Şonuň bilen işleşýärdim. Aslynda özüm futbol oýnamaklygy gowy görýärdim. Jiglemem futbol oýnaýardy, kakamam futbol oýnaýardy. Ondan soň özümem futbol oýnamaklygy gowy göremsoň, edil şol tarapa gowy ýykgyn etdim. Ýöne Baş alyp çykybilmedim. Hasap edenem bolmady. Men onda iki müň on birinji ýyllarda şo ýaňky Kakadurdy bir aýdymçylar bilen iş salyşýardy. Gapy bezegleri, ondan şo toý talýaşka diýläýýä-de, şol hyzmatlary ýola goýdy. Men onda bir gün bir aýdymçyny toýa belledýärdenim. Indi toýa-da iki gün bardy-da, ýalňyşmasam. Alypbaryjy gürleşmändir. Ondan Alyp barjam, inim sen bolaýsanaý diýip menem aý men başarmaýan-ow agam bir ýygyr oglan, utanjaň oglan, meň başarjak zadym däl. Asylam men öň şu aýdym-sazdan çeträkdäki oglan-ow. Soň onnoň aý eýtdi-beýtdi saňa diýdi, pylança manat berjek diýdi, gidip sowsaň diýdi, şo taýda toýam, toýam bäherden-de. Aý onnoň edil o pul üçin-ä däl-de inim umuman şo Berjek puluna mätäçlik bardy-da şo wagt. Onda öýüňem ulusy, Aý, bolýa, eýderin-meýderin, baş alyp çykan bolman-da bir synanyşyp göreýin diýip, ondan Hakberdi diýip bir mugallymymyz bardy. Aňyrda futbolda kän zatlar öwretdi. Özem bir ýaşlykda tamada bolup toýlarda zatlarda hyzmat eden adam. Onda muň ýanyna bardym, gapysyny kakyp, Agam, şuny ýaly-şuny ýaly bir tamadaçylyga başlajak bolýan. kömek etseň diýip bulam öýden onuň bir müňlük depdere ýazylan goşgularyny beripdir. Şundan alyşdyr geregiňi-de esasy köpüräk goşgy okabergin, toýda onuň aýdymçyny gyssaber zat diýip. Aý menem bolýa diýip müňlük depdere gazetden goşgy alyp kesip gelmeşdirdim. Ondan ýat tutanjamy ýat tutdum indi näme on on bäş sany goşgyny iki günüň içinde ýat tutup boljak däldi. Soň Bäherdene toýa gitdik. Aýdymçam Azat Abaýew diýip gökdepeli olam. Aý ondan toýa bardyk. Munuň toýçy märeke, ýaşlar garşylamaly, toý açmaly, ýaşulylara söz bermeli. Menem salamdan öňürti goşgy bilen başladym. O goşgam Kerim agaň Ternawlardan suwlar akyp, Nowruz gary eräp durka diýip goşgusy. Adamlaram ýylgyryşýar, gülüşýärler. Menem beh diýýän, meň okaşyma gülýärlermikä, ýa gowy görüp, hakykatdan hem men şulara şatlyk paýlaýarmykam diýýän. Aý onnoň eýtdik-beýtdik, şo toýa alyp çykdyk. Onnoň ertesi gün Jaň edýäler-ä şo ýerden. Aý sen diýdi, pylan ýerde toý bar, gyz çykarýas, ýene bir diktor bar, ýöne senem gerek şonda. Indi oňa taýda-da şo haky berdiler. Ondan soň ýene bir toý geldi. Aý diýdim, şuňa diýdim, ýykgyn etsem, birazjyk yhlas etsem-ä, yrsgal tapyp boljak kär-ow diýip, ýoňa ýykgyn edip başladym. Soňundan on iki müň on birinji ýylda Türkmenabat teleýaýlymyna işe girmeklik üçin bardym. Ýolbaşçylar kabul etdi. Ana şondan bärem işläp ýörün sungatyň içinde. Tüweleme.
Indi şu owazlar sazlaşanda gepleşigiň üsti bilen tanaýarlar-da köp watandaşlarymyz seni. Bu pikir nireden geldi? Iki müň on altynjy ýylda Türkmen owazyna işe bardym. Türkmenabat teleýaýlymyna. Fewral aýlarydy. Nurýady Rejep hem kursdaşym-a, Hemra. Ondan muňa jaň etdim, gel diýdim, meýdana çykaly, bir Garagum sährasyna çykyp gepleşik ýazaly özem, žiwoý edip ýazaly diýdim. Gowy millileşdirip, arka taraplarymyzda-da düýeleri goýaly, özümizem milli eşikde bir ot ýakyp, tüňçäň çaýyny içip diýdim bir. Aý, bu-da bolýa diýdi, ýazaly diýdi. Aý, mundan gitdik-ä Ýerbende tarap. Aý, men bardym, gurnadym, zat etdim. Jaň edýär-ä. Hemra, Orta ýola ýeten bolmalylar. Äý, men-ä yzyma dolanjak-ow, nirede, Daşoguza gitdiňmi? diýip, menem, Ýok, geliber, ýetjek-aý onnoň, geldi. Obaň adamlary şeýle bir garşyladylar. Umuman, bir şo taýda Hemra konsert beren ýalak boldy. Tutuş oba geldi. Gowy görüldi gepleşik. Hemme aýdymym žiwoý boldy, gowy görüldi. Aslynda, men o gepleşigiň adynyň Janly ses bolmaklygyny isledim. Onnoň Şöhrat diýip bir dostumyz bardy. Ol hem şu owazlar sazlaşanda gaty gowy tutar şu gepleşigiňiziň adyny şony goýaýyň diýip aý menem şübela garşylyk görkezdim soňam aý borlaý diýdim gepleşigiň esasy diýdim öz gyzygy ady erbedem däl baglanyşyk tapar diýibem şony saýladym ana iki müň on ýedinji ýyldada ilkinji sanyny Azat Dönmez bilen ýazdyk edil bir gepleşigiň üsti bilen beýle meşhuram bolar söýtmedik şony ýöne. Indi şu gepleşigiň üsti bilen meşhurlyk gazanan aýdymçylardan kimi sanap biljek?
Iki sany aýdymçyň adyny agzap biljek. Olaram garşy bolmaz diýip düşünýän. Täçi Tülegenow, Ürstem Hallyýew. Birnäçe ýyl mundan öň Ürstem ilkinji sapar gepleşige çykdy. Şeýle aýdymlary halka täsir etdi. Özem bir meşhurlyk gazandy. Ine, Täçlini geçen ýyl maý aýynda ýazdyk. Olam özüň bilýänsiň. Ençeme toýlaň tüweleme gününe diýen ýaly toýda halka hyzmat edip ber. Bu zatlaryň aňyrsynda-da Arkadagymyzyň bize döredýän mümkinçilikleri, şertleri. Umuman, her çykyşynda-da mähriban Arkadagymyz ýaşlary ýüze çykarmaly, sungatda şolary gollamaly diýip, eziz Arkadagymyzyň şol. Gepleşigiň arasynda Aýdymçylara sorag bermäni çykardyň täzeden bäri. Ol pikir nireden geldi? Owallar sazlaşan atly gepleşigimizdaky aýdymçylara berilýän soraglaň hem öňler tapmaça bardy. Ine bu-a dördünji möwsüme köne sözler diýip bir ata-baba gelýän gadymy köne sözlerimiziň manysyna düşünmeklik üçin Köne sözler atly sahypamyza girdik. Hydyr Orazgulyýew, sen ho nireden ho sen tüweleme Bir ýerlerden-ä çykdyň öz-ä. Ýok, näme.
Aslynda kiçilikden arzuwym artist bolmakdy. Aktýor bolmak. Hawa, aktýor bolmakdy çagalykda. Men soň birazjyk söwda etdim. Ondan soň oborotlar naborot boldy. Ýok, çagalykdan söwda hemme zat satyp gördüm, bir eşik satyp görmedim. Biram adam. Adam satyp görüňokmy?
Ýok, adam satyp göremok.
Şu wagt satýaňmy?
Ýok. Edil indi öwrenäýmeseň ýeke satam. Çöregem satyp gördüm, hawa, dönerem bişirip gördüm, başga, başga näme edip gördüm, magazin ýöretdim, esasy ýöne uly eden işim, söwda. Soňundan, aýdyşym ýaly, oborotlaryn oborot boldy. Soňundan, gyzyklanyp ugradym-da, bir hünär öwrenmeli diýjek bolýan zadym, her bir zat, önüm wagtlaýyn bar, geçip gidýär, söwda-da hemme zadam şon ýaly bolýan, ýöne bir hünär öwrenmeli diýen netijä geldim. Soňundan bir gün Begmyradyň. Dostsudur jan ýaly. Kim? Resul Nuryýewiň ýanyna dogany beripdi. Gaýyp Sähedow ol. Hawa, Resul Gaýyp Sähedowyň ýanyna. Nuryýew diýip goýýar. Ondan ertdi, birinji toýy men diýdi, toý öwretjek saňa diýdi. Şo gün sag bolsun, gije dörde çenli düşündirdi, toýy düşündirdi. Umuman, şondan toýy alyp barmany öwrendim, soňundan ýuwaşlyk bilen artistçylyga geçdim, şowa geçdim. Toýuň puluny almany kimden öwrendiň? Toýuň puluny almanam Resuldan öwrendim. Öňünden almaly. Aslynda Parodiýada ilki şoňky ýaly gürleýärdim. Şeýleräk gürleýärdi-da, Esläwuň-aý kim hormatly myhmanlar, agşamyň haýyrly bolsun wagty. Ilki öýkünmän men şoňa öýkünýärdim ilki-ilkiler. Soňundan artistçylyga geçip, komediýa iň gowy görýän ýolum. Şu wagt tomaşaçylar seni gowy garşyladylar. Minnetdar. Waýnlaryňy, ýaňky çykarýanja gülküli sahnalaryňy görýärler. Nireden döreýär ol pikirler?
Komediýa gelmegime ýagşy goşulsa men balet edýärdim öňden. Olar ir gelende indi komediýa has onnoň. Bir gün ýagşyň ýanyna bardym. Şeýle-şeýle diýdim. Ondan öňem bir-iki sanak zat etdim welin komediýada kän bir neme etmedi. Ugurlaryny dogrusy bilemokdym. Soňam ýagşyň ýanyna bardyk. Ýaşdan haýyş etdim. Öwrenäýin diýdim. Onuň komediýanyň bir esasy ýerlerini öwretdi. Halkyň kabul edäýjek zatlaryny düşündirdi. Ýagşy Goşunow komediýada halypalyk etdi maňa. Gowy kömek, uly kömek etdi. Indi şol waýnlaryňy, degişmeleriňi nireden alýaň? Aslynda bir eşden degişmäni peredelki edýän men-ä. Üýtgedýän, hawa, ýumşadýan, hemme degişmän, hemme zady ulanyp bolsa notany. Indi aýdymçynyň bir notadyny üýtgedip, täze aýdym döredişilýär-le? Ýok, edil aýdymçylarky ýaly. Aýdymçylaryňky gara düşünemok, ýöne komediýada ol gülki hemme dünýä boýunça şowur gülki aýlanýar, bilýäňiz-ä ony. Orslarda-da bar şowur zat, türklerde-de, türkmende-de, ýöne obrazlary üýtgeýär, sahnasy üýtgeýär, sözleri üýtgeýär, onuň şolary ýumşadyp galýar. Teaol degişmeler halk döredijiligi bolup gidýär. Halk döredijiligi bolup gidýär. Oňkundaky bolup gidenok-da.
Indi.
Awtorskiý degişme bolup bilýär haçan öz durmuşyňda bolup geçende. Hawa. Onam awtorlyk diýip kabul edip bolmaýar-da. Hawa, onam syraglar şo halkyň içinde. Edil şoň ýaly gülküli durmuş, gülküli sahna başga bir ýerde-de bolup geçen bolmagy mümkin. Hawa. Wakalar gidip dur-da. Şolardan alýan. Indi bu günler näme A-kepdar bilen işleşýäňmi? Bu günler hawa, A-kepdar studiýasynda işleýän. Işleýäňmi?
Hawa. Tüweleme näme bolup işleýäň? Aý.
Režissýorlygyny edýän kişiler zatlaryny. Ýok, gelmejek, gitmejek däl. Neme, gelmejek ýeri bar, ýöne gitmejek däl, işleýän. Işleýän.
Hawa. Tomaşaçylar nämelere garaşmaly senden geljekde? Nesip bolsa, şu gülküde bir başgaçarak obraz döredip otyryn, nesip bolsa, şo ugurda işläp otyryn. Indi seň agaň meň kursdaşym da. Hawa. Hemmesi küdür saçly. Kelem badyr çyn. Aý ýok Serdar dagy. Diňe saçlylaryny görkezýär saňa. Şeýlemi? Hawa.
Ýo nämeden beýle boldy diýjek bolýan. Ýo neme garşylyk görkezer ýalam däl meň kakamda da saç ýok. Atamda da saç ýok. Soň oturyp, soň pikirlendim, ilki ýadyma düşmedi. Soňundan ejem tarapdan gözledim-ä, babamda-da saç ýok eken. A harby gullukda boldy diýip özüm. Ýok, harby gullukda boldy, ýöne wagtyndan ir düşdi. Men ýigrimi ýaşamakam saçym ýokdy. Şeýlemi? Hawa. Men arada diýen,
Garramaýan bagşylar bar diýýärler-ä, şolar hakykatdan hem garranok eken diýende, DJBG bilen iki müň altynjy ýylda dagy düşen suratym-a DJBG şo durşuna dur, durşumda-da onnoň şu wagt baryny deňeşdirip gördük-ow. Hiç ili neme, kemsinok, gaýta özüňe bir. Ýok, ilki-ilkiler kemsindim, ýaňky Resulyň ýanyna baramda diýdim, men toýa çykmaga utanýan diýdim. Men-ä diýdim, saç ýog-a diýdim, o şol bir gowy zat mysal getiripdir, dünýädäki iň meşhur kel artistleri sanap berdi. Şularam kel diýdi, ondan hatda diýdi, Hoja Hojaýewem kel diýipdi. Onda şondan özüm göreşe ugradyň. Gaýda şu wagt tomaşaçylar seni şu durşuňa gowy kabul etdiler. Hawa, papak geýsem hiç kim salam berenok. Şu durşuňy kabul etdiler-de, birhili şu Keşbiň saňa bir hili gülkünç, gowy komediýa, komediki häsiýetleri berýär. Eger bir gudrat bolup ösdürip bolýar diýselerem men gerek däl diýýän şu adam kän adam diýýär. Hawa.
Bolýar ondan mundan beýlägini ösdürmek. Parkmarkalar umuman olara men duşman ýalyrakda. Öz barýan delilleň barmy? Hawa bar.
Merdany ýok. Meň saçym bar kada deňleýärdi saçym ýok kada wynujny bialac oturdýar wan bir gaýy diýýär. Göwnüm üçin. Hawa janyň sag bolsun.
Onda taýyn bolsaňyz gepleşige başlabereli be. Okansyňyz-a kitaplardan. Ýatyp turman okadyk diýýär halypa. Tüweleme tüweleme. Onda biz gepleşigimiziň birinji tapgyryna başlaýarys.
Bir gelni ärim söýýän ekeni. Gabanyp, örtenip köýýän ekeni. Adamsy bir gelne seredäýse-de zat ýok ýerden gaty görýän ekeni. Ýogsa äri öz gelinden özgäni söýmändirem, ýa söýjegem bolmandyr. Maşgalaň adatyn mukaddes däbin ýeke gezek oýun edibem bozmandyr. Gelin bolsa şol gabanyp ýörenmiş. Ahyr bir gün ýaňky ýigit ölenmiş. Ajaldan öldümi ýa-da hesretden, ýa ýersi ýigençden, ýa ýalan gepden, belli däl-ow bize. Bize mälimi ýaňky gelin ýitiräpdir ärini. Hasratdan saralyp, solupdyr gelin, aglap, saçlaryny ýolupdyr gelin. Kyrk gün öň ärini o dünýä ýollan şo gelin barypdyr diýýär ýanyna molla. Diýipdir. Molla, öt gün günäni. Sen görüp bilýärsiňki dünýäni. O dünýäde ärim neneňdir diýen halyny aýtdy, meni begendir diýen. Molla kitap açyp atypdyr palyny ýeňletmäge ejiz gelniň ahwalyny. Diýipdir. Bar zady bilýäs elbetde. Seň eziz adamyň jaýy jennetde. Uçmakda hüýr gyzlar alypdyr daşyna Arkaýyn bol gelin seniň ýoldaşyň hezil edip keýp edip ýör onda Arman bormy hüýr gyz söýen oglanda Tutaşypdyr diýýä gelin mollaň sözünden Göz ýaş dälde ot çykýa diýýä gözünden Hüh munda hesret çekip ýörkä aýaly Kimmiş o Jennetde keýp çeker ýaly. Hüýr gyzlaň elinden alaryn ony. Baryp men, dowzaha salaryn ony. Diýip, gelin gazyp bilen turanmyş, molla bolsa şo aňkaryp duranmyş. Gabanyp ärin ýalan dünýäň gyzyndan, gidäýipdir diýýär öz äriniň yzyndan diýip, Atamurat Atabaýewiň goşgudy bu.
Onda birinji tapgyrymyza başlaýarys. Mähriban tomaşaçylar, myhmanlarymyz Begmyrat Amangulyýew bilen Hydyr Orazgulyýew. Birinji tapgyrda özüňiz aýdyň, gepleşigiň şertlerine düşündirjegem däl, görýänsiňiz-ä, bilýäňiz. Onda birinji tapgyryň birinji sowaly, Begmyrat, seň üçin şeýle, Halk arasynda şeýle bir rowaýat bar, iki sany patyşa guda bolýar. Ikisiniň hem ýekeje dikrarlary bar, biriniň gyzy bar, biriniň ogly bar. Bular durmuş gurýarlar. Wagt geçýär, ýöne bularyň çagalary bolanok. Ýöne şol durmuş guranlarynda her haýsy bir nahal ekýär, şol nahallar hem ösüp ýetişýär. Iň soňunda gyz aýdýar oglana, Sen bagtyňy ýene bir gezek synap göräý diýýär. Şunça ýyl çagamyz bolmady diýýär. Iki patyşa-da näme agtyga garaşýarlar. Aý, garaz, kynam bolsa ýene bir gezek ýaňky oýlenmeli bolýar oglan. Indi ýaňky gyz öz derdini aýtmak üçin şol eken nahallarynyň, eýýäm ullakan agaç bolup ýetişen-dä, nahallarynyň ýanyna gelýär. Şo taýda-da derdini dökýär. Indi şoň ýalak bir rowaýat bar-da. Ýöne soň ýene-de agzybir ýaşaýyş dowam edýär. Indi şol eken nahallarynyň ady näme? Indi şo taýda bir näme bar, ikisem miwesiz. Mende-de çaga ýok diýýär. Senem miwesiz diýýär. Hä, onsoň şo rowaýat şeýleräk gutarýar-da. Indi şol agajyň adyny men wariantlaryny aýdyp bereýin, haýsy agaç? A, alma, B, erik, C, tut, D, derek. Ýeme şu ýalňyşmasam Gahryman Arkadagymyzyň. Täze kitap eseri Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi atly kitabynda-da bolmady. Men şu rowaýaty okadym. Sebäbi kitaby başdan soňuna çenli ähli tymsallaram, rowaýatlaram ýeke-ýeke gözden geçirip okadym. Ýalňyşmasam şu derekmikä diýýän. Ýöne.
Jogap dogry. Dogrymy?
Dogry. Hakykatdan da şol kitapda bar. Indi diýjek bolanm ýalňyşmaz ýalakdy. Ýene bir kömek ulanjakdym men ýöne deýeräk bolmady. Türkmeniň döwletlik ýörelgesi atly kitabyndan aldym bu rowaýaty. Hakykatdan hem derek ekip ösdürip ýetişdirýärler. Derege ýüzlenýärler. Şoň üçin diýýär şu wagt şu deregiňem bir şemala ýapraklaryň ygşyldysy şol Buýanky gyzyň ahy-nalasy bolup eşidilýär diýip, o rowaýat, o kitapda has bir çeperleşdirilip getirilýär-de, men gysgaça gürrüň beräýdim. Jogap dogry. Hydyr, saňa-da şeýle bir rowaýat. Bir aşyk ýigit bilen magşuk gyz bar. Bularyň arasynda söýgi döreýär. Ýöne ýigidiň kakasy. Şol gyza öz ogluny rowa görmeýä. Şunça aýryşdyrjak bolýa bolanok. Gyzy neresi gelenokda.
Ýok. Ýa.
Gyzy alasy gelenok. Gyzy alasy gelenok. Hawa.
Ogluna şol gyzy rowa görenok. Hawa. Onsoň mekirlige ýüz urmaly bolýa. Ogluna sen oka diýýä, menem ýaşlykdan okasym gelýärdi, ony sen daş ýurtlara gidip oka diýip, ýol harajadyny berip okuwa ugradýa ogluny. Ogluny daşary urdup goýýa başga ýere.
Gyzam garaşýa. Ýöne muň gelmejekdigini aýtsalaram garaşýa öz ýaňky aşygyna garaşyp şol daga çykyp düze çykyp gaty kän garaşýa elini ýalygyny şemala ýaňky galgadyp garaşýa iň soňunada şol gyz bir agaja öwrülip galanmyşyn diýip rowaýat bar ýaňky ene şu adam tüweleme näme häzirki durmuşada Degişli diýseň bolup dur-da, sebäbi ýaş oglanlar, gyzlar daşary ýurtlara okamaga gidýärler. Yzynda-da näme, söýüşýän oglany ýa gyzy galýar. Indi garaşmak, umuman aşygyňa garaşmak diýen bir mowzukda bir gowy rowaýat. Indi şol gyz haýsy agaja öwrülip galypdyr? A. Leýlisaç, B. Serwi, C. Garagaç, D. Söwüt. Ýöne Mergen aga, ýaňky Gahryman Arkadagymyzyň Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi kitaby diýýäň, Begmyrat. Şo kitapda bir gabat geldi, menem okadym şony. Ýöne men arça diýip bilýädim. Öň şoň ady serwe eken, serwe bolmaly agajyň ady. Serwe agajyna öwrülýär şo gyz.
Dogry, jogap dogry, hakykatdan. Ýöne şol rowaýatda-da gyzyň ady serwe bolup gidýär. Hawa, gyzyň ady serwe bolup gidýär indi. Başgaça barýanynda-da şo arça diýen bilýäs. Mälik diýen bir oglan.
Serwi diýen bir gyza aşyk bolýar. Şol ýaňky Türkmeniň döwletli geologiyasy atly kitapda owadanlap, gowy ýaňky çeper beýan edilen şol rowaýat. Jogap dogry. Indi birinji tapgyryň ikinji sowaly siz üçin şeýle, ikiňizem alypbaryjylyk hünärinde işleýäňiz. Şonuň üçin hem alypbaryjylyk sungatynyň taryhyndan birazjyk soraglaram beräýeli, dogry dälmi? Beýik Watançylyk urşunyň başlanandygyny ilkinji bolup türkmen radiosynda türkmen diňleýjilerine habar beren diktor kim? Dört sany jogap bar, şolaryň haýsam bolsa biri dogry, Begmyrat. A. Aman Aşyrow. B. Baýram Geldimyradow. C. Arap Gurbanow. D. Geldi Döwletow. Beýik Watançylyk urşy başlanýar. Men rus radiosynyň gürrüňini edemok. Türkmen radiosynda. Türkmen radiosynda türkmen diňleýjilerine türkmen dilinde Watançylyk urşunyň başlanandygyny habar beren, şol gynançly habary ýetiren diktor kim? Meň öz pikirim, Arap Gurbanow mkadiýan ýöne Bir şu meselede ýalňyşmaly. Men alyp baryjyň kömegini ulanjak. Alyp baryjyň kömegini ulanjakmy? Arap Gurbanow mykady diýýäň däl hem alyp baryjyň Ýöne kömegini anyk bilemok-da, şony bilemok.
Ýöne özümçe pikir edýän, şol bir ýaňky adyny agzan diktorlaň içinde ýaşy iň ulularynyň birimikä diýen häzir. Meň öz pikirim şo Arap Gurbanow. Do Nä dogram bolsa ýakyn görýän dogry jogaby. Ýöne ýalňyş mallýanda tomaşaçylary seredip oturandym. Şonuň üçin alyp baryjyň kömegini ulanjak. Alyp baryjyň kömegini ulanjakmy?
Alyp baryjyň kömegini ulansaň Arap Gurbanow däl. Başga kimi saýlajak? Geldi Döwletow. Şony ýa Aman Aşyrow bilen Baýram Geldimyradowy saýlaňokka? Geldi Döwletow saýlajakmy? Ony Alp Arsyň kömegi bilen Begmyrat Amangulyýew Geldi Döwleti saýlady. Şeýlelik bilenem. Dogry jogap berdiň.
Dogry jogap berdiň.
Geldi Döwletow. Türkmen radiosynyň ilkinji diktorlarynyň biri. Ýeňiş bilen buşlan. Indi dur-da, dur.
Ýeňiş bilen buşlana indiki sorag şol. Hydyr Orazgulyýew, size bolsa şeýle sowal, Beýik Watançylyk urşunyň Ýeňiş bilen tamamlanandygyny Türkmen radiosynda türkmen diňleýjilerine ilkinji bolup ýetiren diktor kim? Dört wariant jogap bar. A. Arap Gurbanow B. Baýram Geldimyradow C. Aman Aşyrow D. Juma Ýazmyradow Beýik Watançylyk urşunyň ýeňiş bilen tamamlanandygyny ilkinji bolup

Kadyr Orazgulyýew bilmegi başarmady. Beýik Watançylyk urşunyň ýeňiş bilen tamamlanandygyny ilkinji bolup türkmen radiosynda türkmen diňleýjilerine habar beren diktor Arap Gurbanow. Bilipdirin.
Bilipdirin.
Bi nireden men bu maglumaty bilýän? Halypamyz Juma Ýazmyrat pahyr gürrüň berýärdi. Onsoň her gezek Geldi Döwlet bilen Arap Gurban ikisi Degişýän eken-dä. Onsoň Arapgurban geldi döwlede diýen eken. Sen-ä urşy başlap berdiň, menem tamamlap berdim diýen eken. Geldi Döwletow-ä urşuň başlananyny habar beripdir, yglan edipdir. Arapgurbanowam ol adamlaryň, diňleýjileriň gulagynda nädip galypdyr, ol Buşluk, ýeňiş! diýip, oň ýaly dabaraly ýagdaýda aýtmandyr. Adamlar. Buşluk. Uruş Tamam boldy. gutardy diýip aglamjyrap şol näçe ýyllyk urşuň Tamam boldy.
ýaňky
agramyny, agysyny, Ezýetini. ezýetini ýüreginden syzdyryp aýdan adam ol. Şeýdibem ýaňky adamlaryň aňynda galypdyr-da. Şoň üçin Arap Gurbanow. Beý maglumaty men Juma Ýalmyratdan eşdipdim. Birinji tapgyryň soňky sowaly Begmyrat Amangulyýew siz üçin şeýle, Türkmen telewideniýesiniň ilkinji diktory kim? A. Aman Aşyrow B. Ogulbat Annaýewa C. Kadyr Atabaýew D. Ogulbat Çaryýewa.
Baram işländir.
Hemmesem ilkinjileriň hatarynda türkmen telewideniýesinde işlän halypalar. Ilkinji diktor. Türkmen telewideniýesiniň. Telewideniýe. Türkmenistanda telewideniýe işläp başlanyna salam hormatly tomaşaçylar diýip ilki bolup ýaýlyma çykan diktor kim?

Ine, mähriban tomaşaçylar, Begmyrat Amangulyýew, halypa diktorymyz Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri Kadyr Atabaýewe jaň edip kömek soraýar. Alo, alo.
Kadyr aga, salawmaleýkim.
Waleýkimessalam, waleýkimessalam. Gowum ýagşym ýagdaýlaryňyz arma bolyň owa şükür. Hä sag boluň sag boluň hudaýa şükür. Men Begmyrat Kadyr halypa. Hä jigim aldym aldym aldym.
Şumat halypa wagtyňyzy egläp durmaýyn neme Mergen agaň ýyldyzlaryň zehin mätleşigi atly gepleşigini notyryn. Hää. Owa görýänsiňä gepleşigi. Ýazyp etdiňizmi. Şuma ýazgyda otyrys. Ondan bir sorag beripdänim. Bir türkmen telewideniýesinde ilkinji diktoryň adyny aýt diýýär on bräder jogaplaryna Mergen agaň özi bir tanş etsin onnoň bir kömek edäýdä ilkinji diktory tapyşmaga.
Halypa salowmaleýkim.
Waleýkimessalam waleýkimessalam. Jany saglar gowmy. Şükür şükür özüňiz gowmy.
Allaha şükür Kadyr aga şu wagt Hawa şu wagt gepleşikde ýazgyda otyrys Begmyrat Amangulyýewe şeýle sowal düşdi Türkmen telewidenýesiniň ilkinji diktory kim A. Aman Aşyrow B. Ogulbat Annaýewa C. Kadyr Atabaýew D. Ogulbat Çaryýewa şu dört wariantyň haýsam bolsa biri dogry. Hä hä hä onna onna onna.

Aý borlaý şo joga saýlaýyn. Halypaň jogany saýlaýjakmy? Hum. Köplenç halypalar ýalňyşmazak bolýarlar şoň üçin. Şeýlemi? Kadyr agaň şu jogabyny dogrudyr diýip tama edýän. Aman aşyr saýlajak däl dogry dämi? Ilkinji bolup aýal maşgala çykalyr öýdýäňä? Ýok. Şon ikirjiňlenýän men erkek kişi çykalyr öýdýän. Şeýlemi? Indi haýsy jogaby saýlajak sen aýtda. Bäh.
Dur diýip saklaýaňa. Saklamok men gyzykdyrýan. Men gyzykdyrýan. Muňa şo bolmagam ahmal. Kadyr halypaň dogry aýdýan bolmagam mümkin.
Beh. Ol adam taryha girdi. Türkmen telewideniýäniň ilkinji diktory. Türkmenistana telewideniýe açylanda salam diýip ilki çykan şol. Ol adam taryha girtýär diýmek aýal maşgala däl.

Aý bar soň düşündip aýdaýaryn. Düşündip aýdaýarsyň.
Anyk jogabyň aman aşyrmy? Men anyk jogap ýok ýöne men öz pikirimçe şo birlenji jogaby. Hany halypalar diňlejek diýdiňä ýaňy. Halypalar ýalňyşmy ýa diýdiň. Indi He arasynda bolup biler. Hakykatdan hem bir türkmen telewideniýesinde ilki bilen men menä zenan maşgala efire çykandyr öýdemok. Erkek kişi çykandyr. Şeýlemi?
Onda iň soňky gelen netijäň Aman Aşyrow. Mähriban tomaşaçylar, ine şeýlelik bilenem gepleşigimizde ilkinji nädogry jogap boldy. Meň begenäýşimi Türkmen telewideniýesinde ilkinji bolup ýaýlyma çykan alyp baryjy diktor Türkmenistanyň halk artisti Ogulbat Annaýewa. Salam älik hormatly tomaşaçylar diýip çykypdyr. Türkmenistanda telewideniýede işläp başlanda ilkinji bolup ýaýlyma çykan diktor Ogulbagt Annaýewa. Ýadyňda bolsa, Ogulbagt Annaýewa bilen birki ýyl mundan öň toýda gabatlaşyp, surata düşüp, türkmen telewideniýesiniň ilkinji diktory diýibem goýupdym Instagramda. Ine, meň Instagram sahypamy doly yzlap, yzarlamaýanlarymyň Sud namasy bermekde. Aý o zatlara elem degenokda. O zatlara el degenokka. Kän iş kän. Hawa. Şuma diýýändir tomaşaçylar, halypaň beren jogabyny alman köp bilýänsiräp ony saýladaý diýip. Men köp bilmeklikden däl, umuman özüm şo jogap dogrumyka diýip. Ýok, Kadyra-da anyk aýtmady-a, şomuka diýýän diýdi. Hawa, olam ikirjiňlendirdi-de. Hawa, ikirjiňlenip aýtdy. Bolýa. Zyýany ýok, öwrenmek.
Zyýany ýok. Indi bildiň. Indi bildiň. Dogry dälmi? Hydyr.
Gorkut atany okadyňmy? Sen diňe bir degişmeli äheňdäki kitaplary däl. Ýok, doly okamadym.
Ýöne sorag beräýen. Gorkut atany doly okamadyňmy? Ýok. Ine mähriban tomaşaçylar, Gorkut ata şadessany okamaýanlaram bar.
Görogly şadessanyny okadyňmy? Göroglyny okadym.
Göroldym Hemme şahasyn däl oňam ýaly. Oňam hemme şahasyn däl. Göroldym bilimiň. Bolýa saňa Gorkut atadan şeýle sorag. Gorkut ata şadessanynda Däli Domrula derek jan bermäge razy bolan kim? A. Aýaly B. Ejesi C. Kakasy D. Perzendi.

Ajal gelip, muň ýakadan tutýar welin, Owaý, dat bidat diýýär. Onsoň aýdýar, Ezraýyla ýalbarýar, Ezraýyl aýdýar, Men ýumuş oglany diýýär, sen Hudaýa ýalbarmaly diýýär. Onda jan alyp jan berýän Hudaýmy diýýär, Allatagalamy diýýär, Hawa diýýär, onda men Allatagaladan dileg etjek diýýär, on ýalbarýar welin, Bolýar, seň ýeriňe onda bir jan diýýär. Onsoň baryp, garaz, oňa haýyş edýär, muňa haýyş edýär, iň soňunda şolaryň biri razy bolýar-da janyny bermäge. Hawa, şolaryň içinde indi ejesi bar, ogly bar. Aýaly, ejesi, kakasy ýa-da perzendi.
Eý, edil pikiriň. Pikiriň. Ejesidir diýip pikir edýän. Şeýlemi? Hiç kimden kömegim aljak däl, alyp barjyň kömegi, internet ulgamynda kömek. Ejesi, Eje, indi eje perzendi üçin janyny berer diýen pikirim bar, ýöne Aýaly.
Bu heleýgullaryň aýdýanyny diňleme wah. Dal heleýgullar aýaly, aýaly diýip gygyrýanlar. Ýok, ýok, hiç kim zat diýen ýok. Şeýlemi?
Aýdym salýaň. Ejesi, aýaly, kakasy, perzendi.

Kim? Aýaly.
Aýaly. Aýtsa bol. Berekella, aýaly. Ýa bir topar ele ýolyň gepini almadyňmy?
Men bilgeşi bulaşdyrjak bolýan-la. O däli Domrul ejesine barýa, Wah, jan süýji diýýä, meň özüme gerek diýýä, kakasy diýýä, Wah, jan süýji-dä diýýä. Iň soňunda aýaly, Sen bolmasaň men bu dünýäni neýläýin? Me diýýä, Meň janym alaýsyn diýýä welin, Ezraýyl oň janyny aljak bolan, däli Domrul ýalbarýa-da, Beýtme-dä, aýalym has maňa wepaly eken, bu dünýeden gaýtsam, men näme edip onda ikimiziň hem janymyzy al diýip, şeýdip, ikisem janyny berjek bolýar, onda Allatagala rehmi inip, ikisine-de ömür bagyşlaýar. Aýalymy Halilden aýryp Uruk datan baryp okarsyň diýdi ýerden. Şeýlelik bilenem birinji tapgyr tamam boldy. Biz birneme wagtdan ikinji tapgyrymyza başlarys. Mähriban tomaşaçylar, siz Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň on sekinji sanyna tomaşa edýäňiz. Gepleşigimiziň myhmanlary Begmyrat Amangulyýew bilen Hydyr Orazgulyýew. Şeýle sowal. Şeýle bir rowaýat bar. Bir täjir. Garraýa-da ogullaryny kerwene goşup söwda ugradýar. Men reýd galyp gürrüň berýän. Ýolda-da Pylan ýerde dostum bardyr, oňkuda-da hökman düşläp geçiň diýýärler. Indi üç oglan şo kakasynyň diýen ýerinde düşleýärler. Kakasynyň dosty hezzet-hormat edýär, çaý-nahar berýär. Ertesi gün ýene ýola düşýärler welin, bularyň bir hili saglygy kemele ugraýar, erbetleşip ugraýar, ýaramazlaşyp ugraýar. Biri aýdýar, Hä, şol kakama dost diýip ýören şoň naharyndan boldy öýdýän, ýene biri aýtsa şoň çaýyndan boldy öýdýän, ýa ýene bir zadyndan boldy öýdýän diýip şondan görýärler. Onda desisini çykaranoklar, barjak ýerine barýarlar, söwda-satyk işlerini bitirýärler, ýene gaýdyşynam ýaňky dostunyňka düşleýärler, dostunyňkyda, kakasynyň dostunyňkyda düşleýärler. Bu gezegem iýip-içýärler, indi gaýdyp barýarka-da, Be, iýenimiz janymyza derman bolaýdaý diýip, birhili saglyklary has bir gowulaşýar, şähitleri açylýar. Näme edenkä? diýip, ondan soň kakalaryna gelip gürrüň berýärler. Gidişine diýýär, Şeýle-şeýle zatlar boldy, iýip-içdik, bir iýenimizem, içenimizem ýakmady diýýär. Gaýçyňa şo bir zatlar diýýär, şo bir hezzet hormat, gaýçym bolsa, gaýta bir janymyza derman ýalak täsir etdi diýýär, iýenimiz-içenimiz diýýär. Näme eden diýýär. Kakasy şony nähili düşündirýär? Şo şeýle bolmagyň hikmeti nämede?
Bu rowaýata Mine Gahryman Arkadagymyzyň ylhamyndan dörän Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi atly kitabynda şo ýaňky garry täjir ogullaryna şeýle diýip jogap berýär-de, Watanyňyzdan ýa näçe daşlaşdygyňça, şonça bir Gaýgy-hasrat gurşap alardy ýa-da lapyň keç bolup ugrar. Bir ýadawlyk gurşap alar Watandan daşlaşdygyň. Ýöne emma Watana näçe golaýlaşdygyňça, ýakynlaşyberdigiň onda şähdiň açylyp, bir göwnüň göterilip, bir tüýsli dogumyňa dogum goşulan ýalak bolarsyň diýip jogap berýär. Anyk sözme-söz ýadyma düşenok, menem mazmunyny düşündirýän. Dogry, dogry.
Hakykatdanam Türkmenistan Prezidentiniň Türkmeniň döwletlik ýörelgesi atly kitabynda bar bu rowaýat. Watandan näçe daşlaşdygyça adam diýä bir saglygy ýaramazlaşyp, keýpi gaçyp, şondan bolandyr diýä. Watana näçe, öýe näçe golaýlaşdygyňyça-da şähdiňiz açyp, şondan bolandyr diýä. Ol dostum diýä, maňa ikilik etjek adam däl diýä, oň hezzet-hormaty şol öňki bolşuna diýä. Şo ýerde hormatly Arkadagymyz Mahmyt Zamahşarynyňam sözlerini getirýär. Ýagşyzadalaryň bahary atly kitabyndan Watan hakynda. Bu rowaýat hakykatdanam bir biziň gepleşigimize tomaşa edýänleriň aglabasy daşary ýurtlarda okap, işläp, ýaşap ýören watandaşlarymyz-da. Biz ýurduň içinde bolup Watan zaryny çekip göremzok. Emma Watandan näçe daşda ýaşap ýörenler, okap ýörenler Watanyň gadyryny has gowy bilýär-de. Şoň üçin şu rowaýaty goşdum. Hakykatdan-da, Jogap dogry. Sag bol.
Owa, berekella.
Indi ikinji tapgyryň birinji sowaly, Hydyr Orazgulyýew, seň üçin şeýle. Patyşa özüne nöker saýlamak üçin ýurduň ýigitleriniň arasynda bäsleşik yglan edýär. Jemi üç tapgyry bar. Birinji tapgyry söweş sungatyňy, batyrlygyňy görkezmek. Ikinji tapgyry. öz okumyşlygyňy görkezmek, üçünji tapgyrynam soň gaýdaryn diýýär. Onsoň jemi bir on sany ýigit üçünji tapgyra jemlenýär. Soň aýdýar, patyşa şert goýýar, Her kim öz iň gymmatly zadyny getirsin diýýär. Biri atasyndan galan altyn şaýylan küllük getirýär, biri atasyndan galan kitaplary getirýär, şundan gymmatly zat ýokdur diýip. Ýene bir zat şeýdi. Ah, bir, bir ýigit bolsa hiç zatsyz gelýär. Onsoň şol hikmetini nädip düşündirýär? Näme üçin hiç zatsyz geldim diýýär. Patyşa-da şoň jogabyny kabul edýär-de, şony özüne nöker edip alýar.
Şo Meren aga şo Gahryman Arkadagymyzyň Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi kitabynda bar şol rowaýatam. Şo gelen oglan diýýär, men diýýär, öýümizdäki ähli zat diýýär, men diýýär, men gazanmadym diýýär. Iň gymmat zadam meň üçin diýýär, Watanym diýýär, onam saňa diýýär, men getirip bilmeýän diýýär. Sen diýýär, gowusy meni diýýär, köşge diýýär, gullukçy edip iş al diýýär. Men diýýär, Watana hyzmat edeýin diýýär, iň gymmat zat Watanym diýip jogap berýär. Jogabyň dogry. Ýöne ýigit Patyşa sen diýip ýüzlenenok siz diýip ýüzlendi. Munuň haly diýip jogap dogry. Watanym diýen gymmatly zat onam size getirip bilemok diýýär Patyşa hälem diýýär. Şeýdibem şo ýigidi kabul edýär. Jogap dogry indi Watan hakynda gürrüň etdik indi bir Ýurtlaryň, dünýä ýurtlarynyň paýtagtlary hakynda-da gürrüň edeli. Meň gowy görýän mowzugym. Berekella!
diýerdim. Pylan ýurduň paýtagty nire diýen demra senem ýalňyş jogap berdiň ol. Berekella! diýen ol seniň bilýän bilen bor. Şusa Arabystana golaýlaşmasam bolýa. Bolýa.
Italiýaň paýtagty. Neme?

Ýok, Milanmyka diýme-dä. Belli bir anyk jogap aýt. Jaň edip bileňok.
Alyp baryjyň kömegini alybileňok. Indi diňe internet ulgamynda göni ýaýlyma çykyp sorabilýäň. Äý indi Italiýaň şäheri Milandyr-a? Italiýaň şäherini soramok men, Italiýaň paýtagtyny soraýan. Hä, Italiýaň paýtagty
Milan şäheri. Italiýaň paýtagty Milan diýip, Begmyrat Amangulyýew jogap berdi. Kömek aljak dälmi?

Italiýanyň paýtagty Milan diýdiň dogry dälmi? Jogabyň nädip dogry? Italiýanyň paýtagty Rim. Italiýanyň paýtagty Rim. Amangulyýew özüňize belläp goýuň. Bolýamy? Berekella.
Gepleşigem gyzyklandyrmaly bor a. Oba arasynda gülmejek duran bolmaly a diýýäňmi? Bolýa. Hydyr Orazolyýew gülen bolma. Türkiýäň paýtagtyny soraý diýipsiň. Türkiýäň paýtagtyny soradym Istanbul diýäýmä birden. Ýok.

Bulaş diýip. Bulaşdyrmaz.
Bilýän geografiýany. Bilmeýän zady barmy onuň? Bu gün bir gepleşikden soň gidýädän zanýatlar çemenleýär. Aý ara kakar edi ony. Kime jaň edýäs?
Kime aýlaýaň? Kerim.
Ýa bolýar. Jaňyz çalşyp internedem ulanybilýän-ä. Hawa. Şondan aýlanda.

Şeýdämi? Onda kiçi döwlet bolsa ýok diýip alýaň. Ýok diýip alýaň.
Şahyr Kerim Hallyýew Hydyr şoumene şeýdip kömek etdi. O Rimiň içinde, Rim şäheriniň içinde bir kiçike döwlet. Hä, Watikan özi. Hä, Spartak kinoda-da bar-a Watikan diýip. Hä, şu Watikan kiçi, kiçijik döwlet şoň özi, şäher döwlet özi. Rimiň içinde ol, Italiýanyň paýtagtynyň içinde bir kiçijik. Şoň üçin oň paýtagtam ýok oň özi Watikan boldy. Dogry. Berekella.
Bildim.
Indi ikinji tapgyryň üçünji sowallary her haýsyňyza aýratynlykda tapmaça. Begmyrat üns berip diňle. Bir patyşa jar çekdirýär. Pylanjy gün bazar gün meselem şäher meýdançasyna ýygnanmaly. Kim özüni ussatlykda tanatsa gyzymy şoňa nikalap berjek diýýär, baýlygyňam ýaryny berjek diýýär. Şäher meýdançasyna ýygnanýarlar, patyşaň gyzam ýygnan gelýär. Aý, gara gepiň tümä gyýsaldyp gürrüň bereýin. Bir ullakan äpet guş gelýär-de, patyşaň gyzyny göterip alyp gidýär. Haý, ýetişiň, ýetişiň bolýar welin, kim gyzymy halas etse, şoňa berjek diýýär. Şeý diýip ýetişýär welin, ady belli mergen diýýär. Tüpeň atdy welin diýýär, guşuň kellesi çym-pytrak boldy-da diýýär. kelemenläp gaýtdy diýýär. Bulam bir derýa gaçdy diýýär patyşaň gyzy. Ýurda weli guwwas, ýagny suwda ýüzüji girip bu gyzy çykardy diýýär. Ýöne gyz özüne gelenok, eýýäm ölüm ýassygynda ýatyr. Ölüm dirim belli däl. Ýurda weli, ady belli tebip muny bejerdi. Özüne getirdi. Indi. Üç oglanyň arasynda dawa gidýär. Patyşaň gyzyny men halas etdim diýýär. Onsoň patyşa-da kime gyzyny bermelidigini bilenok. Mergenemi, Guwwasamy ýa-da Tebibemi? Eger Mergen bolmadyk bolsa, Guwwas bilen Tebibiňem bitirjek zady ýok. Eger Guwwas bolmadyk bolsa, gyz gark bolmaly, eger Tebip bolmadyk bolsa-da, ölmeli. Onsoň ahyry ýurduň ähli ýaşulularyny jemleýär. Şolar maslahat edýär-de, bir karar çykarýarlar. Pylana bermeli diýýärler. Şol karar bilen beýleki ikisem ylalaşýar. Şeýdip, şo patyşaň gyzyny şoňa berýärler. Patyşaň gyzyny kim alýar? Mergene diýäýdilermikä?
Näme üçin? Pylan zat üçinem diýip aýdýarlar olar. Ýaşulular maslahat edýärler-de, Pylan zat üçin.

Tebiýem ýöne derman bilen kömek edýär. Kuwwat şo kim ellän bolsa diýýär-de, gyzy tenine kimiň teni degen bolsa diýýär, şoňky bolmaly diýen netijä gelýärler ulamalar. Şeý diýip eşitdim men. Menem şojagazy saýlaýan. Şojagazy saýlaýaňmy?
Hydyr, Teýmurada kömek etdiň. Berekella. Kuwwata bermeli edýärler. Näme üçin? Ýaşulylar aýdýar, ten-tene degipdir diýýär. Ol suwdan çykarjak bolanda. Çykaranda göterip çykarýar.
Göterip çykarýar.
Ýaňky endamyna degipdir diýýär. Musulmançylykda näme näme gepiň tümüni şoň ýaly bir karara gelýärler. Beýleki ikisi mergen bilen tebibem razylaşýar şoň bilen. Şeýdibem guba salýar. Hydyr Orazgulyýew size bolsa Ependi bilen baglanyşykly şeýle bir tapmaça. Tapmaça-da däl.
Arasynda bir degişme hökmünde gidýärdi-de, Ependi kitabyny okansyň-a. Ependiň köp zadyny okadym.
Ýigrimç Ependi diýip kitap bar, ol-da okan. Okadyňmy şony? Okamadyň. Ýigrimç Ependini okamam, ýöne Ependiň köp zadyny okadym. Hawa. Indi şeýle. Patyşa jar çekdirýär.
Kimde-kim eşege kitap okamagy öwretse, şoňa bir halta tylla berjek diýýär. Hawa. Ony hiç kim baranok-da. Ependi barýa, Patyşahy älem, eger rugsat berseňiz, men okamagy öwredeýin, ýöne, ýöne bir şertim bar diýýär. Bir halta tyllany öňünden bermeli diýýär, bir ýylam wagt bermeli diýýär. Aw. Bolýar diýýär. Ýöne, başaryp bilmeseň diýýär, başyň ölümli, malyň talaňly. Bolýar, razylaşýar. Şeýdibem bir tyllany eşek bilen alyp gaýdýar. Bir halta tyllany. Bir halta tyllany. Adamlaram diýýär, sen samsykmy diýýär, eý, eşegem bir kitap okama öwren. Almany gögediň, ýere çüýänçä ýap elek diýýär. Bir ýyl geçenden soň şäher meýdançasyna adamlar jemlenişýärler. Eşegi getirýär. O döwürler hem kitaplar hem o mallaryň dertiniň hamyndan bolan-da. Ullakan kütük-kitap hem goýýarlar. Eşegem gelýär, Ependi açyp berýär. kitabyň gatyny açyp berýär oňa. Eşek janawer şeýdip ýysyrganýar, ýysyrganýar-da, aňňyrýar. Gyýygyry guraýar. Hawa.
Dili bilen sahypany agdarýar. Ýene indiki sahypany şeýdip ýysyrganýar, ýysyrganýar-da, aňňyrýar ýene-de. Ýene sahypany geçirýär. Şeýdip, kitabyň hemme sahypasyny geçirip çykýar. Her gezegem ýysyrganyp, ýysyrganyp aňňyrýar. Ana paçaälem okamaga öwretdim diýýär. Özüňiz gördüňiz diýýär. Hawa. Paçaälem gülýär-de, Bolýar diýýär, muny kabul edeýin diýýär. Ejegiň okamaýandygy düşnükli zat diýýär. Köre aza zat. Nädip şeýtmegi öwretdiň diýýär. Ýysyrganyp sahypany geçirmegi. Hawa.
Nädip öwretdiň kitap okamagy diýýär. Ependi näme diýip jogap berýär.
Kürresiniň derisinden kitap ýasaýar.
Eşegiň kürresiniň derisinden. Saňa galsa eşek janawaryň kürresinden bölünjek. Derisine-de tamamlatjak seni. Ýok entä o jogaby beremok ýöne şeýdemika diýip pikir edýän. Eger ýysyrganyp gygyrýan bolsa. Alyp baryjyň kömegini ulandyň. Jaňam ulandym. Jaňam ulandyň. Diňe internet üsti bilen.

Onaý senem bir gezek ýeňilýäňdä zordan. Owaý deň deň bolsa gowy bor lan deň kur gowy bor. Deňme deňem bolaňok.
Onda da bir bal öňde bolýar.
Ýok bilemok edişini. Bileňokmy?
Ependi aýdýar. Kitabyň sahypalarynyň arasynda arpa guýýardym diýýär. Hum.
Arpany. Onsoň her gezegem arpany iýip bolýar, geçirýärdim diýýär. Bir ýylyň dowamynda şeýtdim diýýär. Soňky günler arpa goýamok boldum diýýär, şu ýitirigenip Sahypana neme diýdi? Arpa nirde diýip aňňyrýar diýýär. Sahypana agdarýar, aşagynda arpa bar bolaýmasyn diýip ýytyrany, arpa nirde diýip aňňyrýar diýýär. Şeýdip öwretdim diýýär. Düşnükli? Düşündim.
Ine birden eýjege okamagy öwretjek boldum beýdägä. Mähriban tomaşaçylar, ikinji tapgyrymyz tamam boldy. Bir neme wagtdan üçünji tapgyrymyza başlarys. Ine şu ýerde döwürde şahyrymyz Menem şahyr dostum Kerim Hallyýew şuna Ýyldyzlaryň zehin mätäçligi atly gepleşige gelýänligimden habarly. Şonda bir seň goşgularyňdan birini okajak diýsem, Agam o gepleşige bir täze goşgy ýazaýyn, şony okaý diýip ine düýn sms edipdir, doly ýat tutup ýetişmedim. Häzir okap aýdyp bereýin. Hormatyny goýup, uludyr kiçiň, Göwnün tapjak boldum mysapyr kişiň. Dünýämi özgertjek iki şaý üçin, Dostumyň aýbyny aýan etmedim. Hiç mahal yrsgymdan artyk baýlyga, Ýetmegi özüme hyýal etmedim. Ýagşylygy rowa gördüm paýyma Başarsam, kişä zyýan etmedim. Alkyşyn alsam nurana halkyň, Göwnüm ganat gerdi, daş ýardy bagtym, Ýagşy niýetlere ugruksa wagtym, Sagatlaryn gädilme-ýan etmedim. Çarhy pelegini aýlap dur zemin, Näme niýet etseň dolanar elin, Göwnüme degeni ýigrendim welin, Gapymyzdan ädilme-ýan etmedim diýýär şahyr Kerim Hallyýew.
Mähriban tomaşaçylar, biz üçünji tapgyrymyza başlaýas. Üçünji tapgyrymyzda Paýhas çeşmesi atly kitapdan atalar sözleri, nakyllar bar. Ekrana üns berýäňiz. Begmyrat, siz üçin şeýle atalar sözi. Şu suratlary, sözleri goşýan gün bir atalar sözi emele gelmelidä. Birinji surat başlaýas. Näme?
Bende bar söz. At.
At. Ikinji bir söz bar. Rus sözi. Okaň. Näme diýmek?
Nime? Näme diýmek? Men kän bilemok a daşary ýurt dillerini. Okaň ýöne okap bir okalşyny bir aýdyň. Zloslowic diýip. Zloslowic, zloslowic. Onsoň näme diýmek? Bir erbetlik manysynda bar gerek. Zlo bolsa erbet bolýar. Hawa.
Bolýar. Üçünji surat näme?

O-da uçar. Uçarmy?
Uçaryň nämesine üns bermeli? Şu. Kysymyna. Kysymy näme? Boýnukmy?
Ýok. Görnenok daş taýdan.
Il. Hä?
Il. Diýmek, il diýmek şu. Şu surat, il. Onsoň? At gezen ýol. Hä. Il gezen. Gezenmi?
Zlaslowits. Näme diýmek? Terjime edip ber-dä, ine. Men terjime edip bereýinmi? Hydyr, kömek edäý. Ýok, bilemok. Zlaslowic näme diýmek? Näme diýmek?
Ýamanlamak.
Ýamanlamak.
Erbet gyýbatyny etmek, ýamanlamak. Atyny ýamanlanyň.
Hä, atyny ýamanlanyň

Will ge will give bilmella sizi will give näme give näme Bermek. bermek will hem geljek zaman berer indi goşda. Atyny ýamanlanyň jezasyny ýol berer. Aha.

Adamlar gürrüň edýär-de, Aý, ýok-laý, ulag däl-laý diýip. Hawa, münüp ýörem bolýar. Münüp ýören awtoulagyny.
Ýolda ýatýar welin, gadyryny bilýär-de. Ýa-da, Aý, pylan, pylan adamdan gürrüň et, ýat ile barýar welin, öz türkmeniň gadyryny bilýär-de. Hawa, şo baglanyşykly, şoň bilen baglanyşykly. Hany, Hydyr Orazgulyýew, aý, bular-a bilersiň-laý sen. Hany. Iki suratda näme batyr ýene batyr bar.
Batyr batyr.
Indi ýokarda iňlis sözi bar okaň. Ha? Ýok oka da şol köp önümlerde gabat gelýändir. Hawa made inçina zat diýip ýazýarlar. Şu näme made ha? Ine, Hydyr Orazgulyýew meýd diýen sözi made diýip okaýar. Meýt diýýäňmi aý? Meýd. Hä, meýd bolýamy? Hawa, meýd.
Ýagny, ýasalan, edilen diýmek. Dogry däl, bir ýerde Made in Türkmenistan bolsa, Türkmenistanda ýasalan, öndürilen. Indi batyr, batyr eden, onsoň. Batyr, batyr eden gylyç. Batyr, batyr eden gylyç. Näme söz, näme söz?

Güýç bolýamy? Ýok, güýç bolanok.
Şo eliň şo aralygyna näme diýilýär? Ha. Goşor tirsek. Goşor bilen tirsek aralygy näme diýilýär? Bilek diýilýär. Bilek. Bilek. Bilek. Batyr batyr eden gylyç bilen bilegi. Indi. Plahoý plahoý. Erbedi erbet eden gara ýüregi. Erbedi erbet eden gara ýüregi bolýar. Gara ýürek.
O näme edip otyr? Çokunyp otyrmy? Ýok.
Dileg edip otyr. Dileg edip otyr. Bilegi dilegi.
Batyr batyr eden gylyç bilen bilegi, erbedi erbet eden gara ýüregi bilen dilegi bolýar-da. Gara ýürek dilegi, ýamany ýaman eden. Batyr batyr eden gylyç bilen bilegi, ýamany ýaman eden gara ýürek dilegi diýen paýhas çeşmesinde bir gowy atylar söz bar eken. Ana onda Beýunat.
Beterinden beteri çykýar. Beterinden beter däl.
Birinji näme diýmek? First. Ha? First. First. Ine, mähriban tomaşaçylar, first diýen sözi Begmyrat Amanly first diýip okaýar. Aý, janam, o ýaşlykda mekdep okalmady o bu zatlar. Bolýar, first.
First diýmek näme? Ilki. Ilki. Ilki. First. Self diýmek näme? Özüň. Özüň. Hawa. Ilki özüň.

Gowy sözler a. Gowy sözler a.
Hany onda düşünene. Hydyr show man düşünenlere o many ýalanlara. Hany birinji söz näme? Self özüň. Öz öýüň işiň. Aha ýok.
Služba näme diýmek? Gulluk. Gulluk. Ondan ol ýaňky mady diýip okan made näme diýmek diýdik, eden. Şo bar-a mady, kiçilikden biz mady diýip okadyk.
Şu biziň kiçiräk döwrümizde mady diýilýärdi diýýäňmi? Ýa siz hem diýensiňiz ony? Menem diýdim hawa.
Bolýar. Self, öz öýünde, öz öýüne. Öz öýüne. Gulluk eden. Gulluk eden. Big, big näme? Iliň. Uly bolýar.
Uly, ana, bilýän ekeniň, a, Ana, bilýän. bilemok diýýäň.
Big, uly, uly ile. Uly ile
pul bolarmy? Indi seret, ýigrimlikde kimiň suraty bar? Hä, uly ile Görogly.
Görogla biz näme diýýäs? Diňe Göroglymyz-a, Görogly. Ba. Batyr. Be.
Be. Beg.
Öz öýüne gulluk eden uly ile beg, beg bolar. Berekella. Öz öýüne gulluk eden uly ile beg bolar. Aý, Kemal, näme paşyr-paşyr gürlän bolýarlar-a? Öýünde söz ötenok-la. Ana şolar hakynda. Indi, Begmyrat.

Nuştaýda näme? Bir söz diýsene. Ýaly. Ýaly. Ýolbars ýaly batyr bol, tilki ýaly mekir bol bolýar. Mekir bol bolýar.
Ýolbars ýaly batyr bol, tilki ýaly hilegär diýýär. Berekella. Indi. Batyr boluşdyr diýip bar nakyl bolundy. Mähriban tomaşaçylar, şunuň bilen Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň on sekizinji sanam tamam boldy. Gepleşige gatnaşan myhmanlarymyz meşhur alypbaryjy Begmyrat Amangulyýewe, meşhur. Aktýor, şoumen, alypbaryjy Hydyr Oragulyýewe öz adymdanam, siziň adyňyzdanam ullakan minnetdarlyk bildirýän. Begmyrat, Hydyr, işiňizde üstünlik arzuw edýän. Işiňizde elmydama şowlulyk ýaran bolsun. Öz diňleýjileriňizi täze-täze gyzykly wideolaryňyz bilen, sahna oýunlaryňyz bilen, täze-täze gepleşikleriňiz bilen, goşgularyňyz bilen begendiriň. Mähriban tomaşaçylar, bi gepleşik Meň YouTube kanalymda goýlar, Mergen Annamhamedow YouTube kanalyna hökman agza boluň, birden ýadyňyzdan çykar, tomaşa edip yzyna çykyp gidibermäň. Hawa, gepleşik hakyndaky pikirleriňizi, teklipleriňizi YouTube kanalynda şu gepleşigiň teswirinde-de belläp bilersiňiz, ýöne gönden-göni meň özüm bilen habarlaşjak bolsaňyz, onda meň Instagram sahypama ýa-da Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi gmail nokot kom elektron salga Ýazyp ýollap iberip bilersiňiz. Ak kepder studiýasyna hem-de Berk paba-da köp sag bolsun aýdýas. Ýeneki gepleşiklerde görüşýänçäk hoş sag boluň, öýojagyňyz abadan bolsun.